your live your live your on live on kanelo wa gingirikani ni fonela trigger ma swi vona ni ni fonela trigger ya hayi mi ni ta ze ni ta- ni ta- ni ta- a ni- a ni kumi mara ku ku kahle ngopfu mani ku ku hi kwini where is that part hayi vava ene na yona lawana

aye maxaka edyondzo to hambanahambana ni khensa swinene ka mi hi joyinile haleni ka nkanelo wa gingirikani vito ra mina mina mandla legere gingirikani wa ka maxava ni khensa swinene ka mi hi joyinile so um ni lava ku vutisa guys when last did you hear from russian army hmm? when last did you hear from these guys because uh, the question i have is va nga va vo yo tshika music kumbe vuluwa Phikawiwa xigazeni hi kumbe vo lo lan'wa vo lo lan'wa swa music a hi swi tivi khale va yisa lava va nga twali kumbe va humesa mi kuma ku swo ka swi nga twali a hi swi tivi a hi swi tivi so a a ni ve ni teka trip ni famba ni ya ka gawula um ni ku trigger trigonometry ni le ku teni ni lava ku vona ku mi tirha yini a loko ni fika laha ni kuma ku va va dema swi busy a ku ri busy ngopfu. ma swi vona hi le ku cineni lahawani ni ta mi twisa la ku a ku humelela yini mara hi mina Mandla Gingirikani ni khome nhlamulo la na Marhaxiya Trigger ma swa ku busy ku busy ngopfu xitsongwatsongwana lexi vitanaku hi xona mi kamberi ma . the animal i the animal ya ya marussia i the animal eh solo ri ku khamela pa dzinginyika ku na ku na vudzingisi byi ka kona la masompfini okay so a ndzi tsutsumini ni ya um a ka marussia ni kuma ku ni la ku twisaka ku humelela yini wa va nga ri ku humeseni wa swi nga twala swa vona ku ri ku vile ku humeseni ni fika ni tshama na vona nyana siku hinkwaro kahle kahle hi kha hi twa leswi va nga busy va dya mani va busy guys va va dya mani va busy mara xa ma busy ma busy ma busy ngopfu um leswi ni nga swi vona laha ni kume ku it's it's it's it's it's like because i mean russian army yi khome music wa xitsonga in terms of uh, music lowani wa a ni ku na ndzumba everyone ku na ndzumba ne ku na yini ku na ti-remix ya ku na ndzumba ku na ti-remix so music lowa hi lowa ti-remix kumbe lowu vulavulelo wa papa rhulani kumbe which one is this one xigaza dance mi ni ri xigaza dance i music wo cinisa swa ku music lowu endlaka va russian army va swa swa swa eh, eh, slicker na va mandla gingirikani i music lowa ku um i nge vi na phati kumbe xiseveseve kumbe ntlangu wo karhi i nga wu tlangisi music luwani that's why loko cheka tinsimu leti ti nga ku yiseni laha xigazini sweswiwani tinsimu leti ti ti ti fambelaka hi layini yaliya ya marhaxiya ya va trigger ya ya va slicker na va swa swa swa you know va sikiza boys um so ni ve ni kuma ku va sala va busy swinene mani ni ve ni kuma ku trigger eh, u busy va sala actually ni twe ku ve le ku endleka tinsimu kahlekahle mo ni nga ni nga vulavuli ngopfu mina mo ni kuma trigger amoyeni i ta hi byela i hope a a hlamula foni a ni lava ku n'wi fonela hi leswa swa valungu i nga ri e network ya ka gawula ya ya hi poyila ya hi poyila swinene a hi ri busy lahani guys a hi ri busy ngopfu ni lava ni lava um trigger mo ni kuma trigger laha a ta hi byela kahle hi yexe ku ri ku famba yini um marhaxi ya mandla yini ma busy hi yini ni ngo ku kuma mpfumelo wa ku hi mi twisa leswa a hi kha hi swi rhikhoda rhikhoda lani um va ta hi nyika if va hi nyika mpfumelelo a ni lava ku mi komba ku ri a ku ri busy a xitudiyo xa xa xa xa russian army they are busy va le ku swekeni ti le ku swekiweni um va ri loko ku ri homu yi swekiwa na timhondzo eh munhu va kuma la va n'wi vete ni nga hleki ka ka nkanelo wa gini kanifeni va serious mara ya tshikeni swi cele a hi tweneni ku misa loyi u vulavula ku yini i hope ni ta n'wi twa la trigger you're on live you're live you're live you're on live on kanelo wa gingirikani ni fonela trigger ma swi vona ni ni fonela trigger ya eh mpfukini yi pfukile njhani eh i hope va ta mi twa laha loko mo vulavula nyana henhla ni tsalela henhla nyana eh ah no i think i think hi swona swa ntswanyana Alright. eh se mina ni ve ni mi vhakela tolo ni la- a ni la ku twisisa ku ku famba yini marashiya mi lowa
Eh, eyi a ni tivi ku ni nga

Rin'wanyana eh ho swi vula ku ni le ku mix-eni laniwa ni vulavula hi rin'wanyana. A hi teka break hi nwanyana mati so eh ya hi kona. Okay mi kona. Mi mi mina ti manager sweswiwa kumbe eh, kumbe eh, kumbe mi mi khale mi kha mi managiwa. Eh phela masiku lawa se ku nghene moya wa ti manager na yini hi nga mi manager. Ah, ah, eh, a ni nga ku hi na yona hi na tona ti-manager mi na tona ti-manager ah no na swi twa no swi twala kahle ngopfu so ni byeleni loko hi te la la gere i fika fika lani ivi ku fika ku humeleni like just explain everything leswi nga fika swi humelela studio tolo mina a ni nga a ni nga lavi ku va byela ku ri ku humeleni ku mina wena mi ni fike a studio ni kuma ku ri wena nhlamulo na na the animal ya ku fika ku humelela yini na eh tona eh. ya eh tona ni ku ku gingirikani ka ni lo gingirikani eh a hi ri busy hi xinili ya ku bulusa nkondo eh nkarhi wa kona wo bulusa nkondo ya

a swi la ku humesa moya a swi la ku humesa moya lero a ni la ku va twisanyana ku a hi a hi ri busy hi yini a ni va twisangi phela ni ve ni ku hayi wo ni nga va twisi ni nga ta va a ni la ku poxa eh, mara u nga va twisanyana ni va twisanyana ni i nge sweki i maringi munyu ni nga ringi okay wo ringa munyu wo ni ku tshika heta ku rhikhoda phela a sweswiwani ni komba hi i kha ba titilayini letiya ta wena wo ni va twisanyana loko hi kha hi yimbelela laha i think loko hi kha hi ri yingisela laha um i think hi lawani a ni swi tiku hi ta ri twa na ya ta ri twa na mina ni tlange nkarhi wa mina ri ku ri finalize
wa yi twa la wa yi twa yi ma ni twa kumbexana u ni pfulela xipikara lexiwa kumbexana ni ta swi twa ya pfuleka eh a ni vambi swi tondla echo ke a wu swi twanga i swi twini hayi a ni la ku rhasa ngopfu mina a ni la ku onha swilo
Kungu hi rin'wani. Oh, okay. Rin'wana. Ah, hetile. Right. hayi mi ta ze ni ta- ni ta- ni ta- a ni- a ni kumi mara ku ku kahle ngopfu mani ku ku hi kwini where's that part hayi vava ene na yona lawana

leswiwani ta ti tin'wanyani ta ku se ni endla swilo swa swa swa swa astrology tinyana vele mm, mm, mm, mm, mm. nakona ku ta huma swi swa kona va nge dlaya hi torha ti ta tshama ti ri kona mi tshama hayi no mi pfa mi hi credita na ka tinsimu tin'wana kodwa na na loko ho fika u kuma ku hi kulini bindzu ri ha ha tlhayi ne ya tinsimu to tala ta ha huma hi ri swikhalabana okay hayi plus music a a wu- a wu- a wu music a wu kuli va ku wa khegula kumbe ku khalabya e-e a swi fani no tlanga bolo

Swo swo swo swo swo marhasiya loko ma nga ri kona gigini na nghoma leya ku ku nga borha hi ri koni. Ah, hi vava wa wa hleketisa i hleketisa bya khale. Hey, ku na doko ra khale dyi swa bya wena. swa marhashiyeni leswi swa marhashiyeni swa marhashiyeni leswi swa marhashiyeni ha no na khensa na khensa na khensa trigger trigger russian army ku sukela ka gawula la

a hi ku mi tisa ku marhaxiya ma kona um yes i fambini i fambini i fambini trigger a ni khome trigger la um mfana wa la ka gawula la a famba i famba na na nhlamulo na na na na the animal no ni khizile gas mi joyinile leswi a ni khoswa ni kankanelwa ke nkani ni khari no marhaxiya a ma helelangi a ma heleliwangi ene mbe le ku humeseni Eh, sweswi va lava ku humesa ku nga ri khale va ta mi tivisa vona vinyi a no lava ku ku no kotlana naswona na mina loko ni ya ka gawula ni kuma ku he ku busy swinene ku busy ngopfu va fana na lava busy ngopfu ene ni tsakisa hi team work ya vona leswi va tirhisaka swona va yisela vanhu va tirha hi team work yin'wana yo hlamarisa swinene un'wana na un'wana laha i hoxa part ya yena swa people know what they doing these guys swilo swa vona swi off swi off beat